Tini ba ɖo nyatɔ woba ɖo kpando ɖe. Wova nya enunɔla ya ɖoɖo. Woɖo ame ke nɔ yewo ƒo nuwo nya. Amewo amewo nɔ ƒo nu gake ami woɖo amewo ɖe. Lɔnu ɖeke mekpe ɖe ŋu. Ne ame tse lɔnu woƒo nu nɔ na le kpando. Ɖe ena nye na menya be kpandotɔ le nunɔla ɖo fiawo ɖo hafi Gbe ɖeka la, wobe atsem fia ɖe be hmm. ivi le fiaɖu le kpando igbɔ yava kpɔ ava kpɔ wo ɖa hmm. atsim fia atsim fia hmm. eta dzokatɔwo va ɖo lɔnu fia vivie ɖe aƒeme woƒe aƒeme lɔnu ŋutsɛ la gbogbo gblẽ woyɔa ne wɔme yɔa ne be amegango siwo. ok ok ok ok eme le kɔkɔ. dana mle anyi do mele ka le kɔ ɛnda tɔ anyi do mele ato ka mele la ne wo bia se mɔko yɔana aƒe me lɔnu fia mi ni dzoka tɔ ɖe mɔko yɔanɛ gbogbo bre wo yɔanɛ hmm. wɔme yɔanɛ be ɛɛ tɔgbe amegango si alo amegango siwo wòle mɛ se ɖa hmm. ibin mi kpando fia gã ƒe me.

Ne le ready be yeaɖu fia. Aɔ, egɔme nye be ame mi ame mi eku aƒo ɖu yɛ ɖe. Gadza fia ŋu wonɔ. Nia tsɛ le gadza va. Yi mi ɖe se le ya me ɖe. Maa ɖe ku ɖe atɔgbe ɖo ko. Kpeli wa me tsitsi wo me no tɔ ya ya tsi mi ya tsi ku mi akodzo wo ɖi yɔ. Yea nye mía tɔ. Eye ke medzɔ le wo sã me kpɔ ŋutɔ adze ɛɛ lɔnufia le si le ɛɛ le wo fiaɖuƒea me. Lɔnufia la mekpe ŋui o. Ta ne wote vi ɖe le bia wɔe ɖe, ne ya kodzo woa yɔ ɖa yɔe tsɛ nu mi wɔ le mewɔnɛ le ye dzi ye ŋu dzedze mɔ Kristo ƒe mɛ kodzo wa nɔ asã ŋu yɔ anɔ kodzo ɖi o. Loko lo logbe blam le yɔ loklosi meko kata bu nɛ.

Miatɔ. Papa.
Eŋu ŋdi lo.
Aƒe sia aƒe me tɔ. Wofɔ. Me le nyuie ɖa. Ekpe lo. Miatɔ kple nyɔnua wole nyuie ɖa. Aƒe sia me le nyuie. Miawo le dɔ dzi.
Miatse lo. Yoo.
Ah. Egbe mi gava eh, gbɔ. Ya nye akpidi news and tɔ tɔwoe. Eh, mi gava ŋsɔsrɔ̃ xɔƒe. Enye tso nyɔnufia ɖoɖo ŋu. Vɔ mí se be nyɔnufia la abe akpini tɔ la, nyɔnufia me nɔ mía dome hafi mí tso tɔ o alo nyɔnufia ɖoɖo la etso teƒe aɖe va. me nɔ tando alakpini dukɔ me tsã o. Ta mi dzi mise nu me kɔkɔ tso nyɔnu fia ɖoɖo ŋu. Fi yi wo dzɔ tso, fi yi mi ɖo egbe aƒe nu yi wo le dzi yi tso nyɔnu fia ɖoɖo ŋu la, mi dzi mise nu me kɔkɔ. Ya ta mi va gbɔ ŋdi ya. Yo akpe miawoe zɔ. Yo.
Miawoe le dɔ dzi. Yo. Miawo le agba dzi be yo se kpando Wo ya wɔwlɔe woe. Mm. Eye kam ɖe nya ni do na mi. Ee. Ta miawo le dɔ dzi. Akpe. Be kpando la
eye kam ɖe nya no do nya te nya ba adzro me kpɔ. Adzro me kpɔ. Akpɔe la be mɔkulu wo le. Mm. Eke mia ɖɔ ɖo mia te mia wɔe. Akpe. Akpe na mi. Akpe. Le kpando lɔnu fia. Be kure afi adzre na mi nya kana mi nya ko nkpɔla nu nya be emi onyo. Ok, enyo ya me Kwame Agboka Patrick alo Patrick Kwame Agboka. Aka ŋkɔ tso nyina mle kpando nyɔ nye Bone alo Papa Bone. Enye nya ŋkɔ. Me tso kpando kɔenda.
Tita nye nye

Eya nye dzɔati, amegbe ƒe memetso. Eeee ta miva nugɔmesese, ta miatɔ. Meɖeko eeee woaƒo nu tso fini nyɔnufia ɖo ɖo dze egɔme ye fi mi va ɖo le. Meɖeko woaƒo nu tso eme. Eya akpe. Eyi ŋtsi miakpɔ be nye me dzɔ le kpando du tso ŋɔli o. Nye me nye ŋtɔ ŋtɔ eyi me tso tɔ ke le kpando tɔwo. Gake esi mía nɔwoe, mía mama wɔ nu tsi na mía nɔwoe la, eye ke wotsi nae dziadzi eme se. Eyae nye be le anikɔ ɖe me la, ne míese mía kpandotɔ ƒe history alo agɔkɔliwo history la, mese lɔ̃ nufia ɖeke woankɔ le agɔkɔli gbɔ kpɔ o. Mm. Be agɔkɔli la wolɔ nufia enye ame siwo ta eva kpɔe ɖe la fia be mía eveawo la menya menya be fia lɔ asi na gɔkɔli ya be akɔmi se wolɔ fia gɔkɔli ŋkɔ kpɔ nyateƒe ta tsi ni ba ɖo nyatɔ ba ɖo kpando de wova nya enunɔla ya ɖoɖo mm. woɖo ame ke nɔ yewo ƒonu wonya amewo amewo nɔ ƒonu gake ame woɖo amewo de lɔnu ɖeke mekpe ɖo ŋu ne ame tsi lɔnu woƒonu nɔ na le kpando Ɖe ena nye na menya be Fransetɔ le nunɔla ɖo fiawo ɖo dzi hafi gbe ɖeka la, wobe atsem fia ɖe be ivi le fia ɖu le kpando. Igbɔ ava kpɔ ava kpɔ wo ɖa. Atsim fia. Atsim fia. si ke efiala ŋkɔ ko meŋlɔ be be egbɔ aɖa wòakpɔ yi viwo ɖa le kpando ale be menye kpando tɔ gake ena be yi vi ɖe va le fia ɖu le kpando hmm. ta nye wɔ be egbɔ asi gbɛ la ya kpando tɔ le adzra ɖo be si ke wakɔ xɔ atsi ŋu fia la egba be wonya be ebolawo la si ke kɔ wɔ afia la eto ʋu le miatɔ ŋu ta wɔn ɖe adzra ɖo ɖe ŋu hmm. ena nye na menya be wole kpekpe me de. si ke kɔndamnɔla amegã e, gbogbo amegã gbogbo ya nye fiaɖuavi abe amegã gbogbo la enɔ wobe noɖo ebe nɔ kpekpe me de kpekpe mo ɖo ya lɔnu ɖe le kpandodo abe o wofo lɔnu fiawo ya ɖe lɔnu kala le wo ŋu. Hmm. ya be ya le nɔ abe lɔnu tsɛ ɖe nɔa eye Efia. efia le eŋua ya be wa ame tsi wo gbɔ wo gbɔ ɖe yɔ klo ƒo lɔnu fia wo gbɔa Mm. ta lɔnu ŋu tsɛ nɔa wo ŋu abe lɔnu ƒom nɔlawoe ya be yewo menya mɔ ɖe eya tsi na nye esi nam Mm. be nya tsi le wokɔ be Ok.
na ekɔ eva zonu kɔɛnda Mm. menye dzɔantsi o Okay. kɔɛnda wotso kɔɛnda du ya zonu. Oh, ok.

eyi yi ya ci yi ba kpɔ yi ba ti na wo yi ata wo be ni wɔ dɔ ɖe kpe dzi la mm. ya be ya ye nyawo ya ye kpɔ ta ni ba fia wo fi mi de ya eke me nya tso kɔnda do na ame le ya amegã gbogbo na nɔbia gbogbo bra ya wo yi ta kpekpe yɛ me wole yi yegbewo gbɔ yigbo le nua fia wo dii dii la Tsibifialawo va wui ɖo. Hmm, megbɔ afi wòa yi dzi ɖe. Ta efia be nyɔnu nyɔnuawo yi nyɔnuawo kpo tso ekpando eh, du du ta pete wole meeting yi le wole nufatia la xɔ ok sike wokɔ wurɔn via le gabi hmm. abo le yi dzi la ɔbe yeye ba ɖo be ati nufialawo va wui ɖo ok ko ya enanye be ya gbogbo bere gbɔ ba nanya yi woyi meeting yɛ ɖe. Ame tso eƒe ame tine pete ya gba dzro ɖo pete ŋu. Pete ŋu. Kɔpɔ ara ƒo ɖo pete ŋu. Be ame sa kolo kɔ yi wo fe ba fia. Seke lɔ ŋu fia ɖuɖu kɔ le ayo wo kɔ wɔne. Okay. Ba kplɔ wo pete wo de kɔ yi. Ta ame ɖe wo yi ɖe. Yo kɔ nɔ bi lɔ nu ya we yi. Mm. Ame ɖe wo yi ɖe. Wo kplɔ wo kɔ lɔ nu wo da se wo je wo po yo me. Okay. Ga ke wo me ba ma wo mo ta wo gba dzro wo pete ŋu. Pete ŋu. Hmm.

Ame tsɔ ɖekle fia ɖu nya mo. Egɔ me me do azikpo ta la kɔ be zikpui la enye atabu na we alo ame ko do zikpui. Ya ame gã gbogbo tsi nɔ bia gbogbo bra be ɖe le ni ɖa si le lɔ nu nu nɔ la ɖu ɖe kɔ na adebu tɔ we. Ok.
Nɔ kɔ adebu tɔ wo ɖe eya ame do zikpui ɖe ŋu. Ok. Zikpui me le ŋu.
Ta evia wo me wo me do zikpui na nyɔnu fia. Ah. Ando. Hmm. zikpui mele ŋu o. Mm. Ta ci zikpui mele ŋu o ta la, ebe ni kɔ eh, nɔnɔ mi kɔ na adebutɔwoe. Okay. Ci zikpui mele ŋu o ta wa xɔ ya ni wo xɔɛ ɖe. Ni gbeke gbe hin wo ka yɔ yi le gabi ni yi yɛ ɖe. Yɔ wo tse wa dze na woƒe lɔnu nunɔla kɔ kpe yi ŋutsu nunɔla. Mm. Yi wo pete yi wa yi gabi wa kplɔ yi zɔn yi wa sugbɔ. Okay.

Alebidi aba ɖu fia di ŋkɔ ko. Ta aba ɖo gbe gbe la. Kɔenda fia wolɔnu fia enye bidi aba. Hmm. Kɔenda fia me ka ɖo lɔnu fia ɖeke le woaƒe me. Kɔenda fia me ga le woaƒe me by then o. Okay.
Lɔnu fia ɖeka mi le kɔenda ya bidi aba ko. Ya ekplɔ kɔenda fia kɔ yenu kpekpe me. Okay.
Nɔbe lɔnu fia wo le ŋutsu fia wo kpe alo kpando fia wo kpe la. lɔnu ŋutsufialawo siwoe nye lɔnufialawoe okay. yɔ ŋu ɖo wo ɖo mm. ta yɔ woe kplɔa woe wokɔ yie dukɔa pete kplɔa wokɔ yie
ta lɔnufia ɖe ŋusẽ ɖeke mele si wokpe wo ŋutsufia la
ɖoɖui ɖe ŋu ɖoɖui ɖe eye na be lɔnuwo ɖe mia kpɔ ni mi yɛ nu wɔ ƒe nɔ nu ebo wa bebrebe mm. anɔ vivi do ɖe fia la ŋu mm. ta lɔ nu ke meto ato organize lɔ nu we lɔ nu ke kple ato organize lɔ nu kɔ be eto fɔ alɔ nu fo nu fu mm. ayɔ lɔ nu wo dɔ aɖe ŋu le ha dɔ lo ee ebi ko nu ya nɔ wɔ ƒe lo lɔ nu we yɔ we dzra ɖo

wole gbɔmɛ ne ŋutsu fia ku tsɛ la wɔnu fia ŋusẽ ɖeke mele si mm. woado be nɔ fia teƒe o be nɔ fi ŋutsu fia la teƒe o mm-hmm. le miaƒo kpando mm. lɔnu fia la ele eɖo igbo le fiawo kpe le atɔ yi mitina ke wa do be atsɔ ame le yo ele ahowɔ wòle mm. mese la lɔnu fia la la atsɔ anya ŋutsu fia la mele yo ta ele ahowɔ. Wòle me se ɖa. Ok. Anti ɖewo ka ɖo fia.
Gbɔ ɖo fia bubu.
Ɖe eka kɔntinu wò dɔ. Nu ya me ku wò ko la ka kɔntinu wò dɔ. Ta lɔnu fia ɖeke me le kpando ɖe. Kpe wò ŋutsu fia la. Ŋutsu fia la iya ŋu ɖo yi ɖo. Hmm. Eye le kpando ɖe le etsa ɖe.

Dagatu agbetete. Yawo yɔa na we. Ame yɔa dagatu na wo be agbetete. Hmm. Ame yi tsi agbetete. Ame tsi agbetete.
Agbetete.
Ame tsi tsi anku.
Ha.
Mo yɔ dagatu aɖewo. Ɖo ŋɔ.
Kpɛnda fia yi. Ame gan gbogbo. Hmm. Yawo yɔa ɖe ŋu.

Enye mm. menya tsiribi nyuie ɖe gbɔdɔ me fiaga. Tsiribi ɔba yie la ɛ tɔgbe tsiribi ba yie la. Ele mese la mo tɔ tɔgbe loko. Tɔgbe tsiribi be le yi gbɔ akɔja tɔ gbe. Mo tɔ tɔgbe loko be gbɔ akɔja tɔ gbɔ. Me kpɔ ya ya ya sɔre. Eya nyi ntɔ ntɔ ntɔ me kpɔ ne me kpɔ eke nye ŋku. Eye le kɔɛ da yi tɔ amegã gbogbo ya wo yɔna ɛ amemi nɔ zi edzi. Ɔme yɔ amegã gbogbo tsa. Okay. ta woagblẽ ɖe amegã gbogbo sɔ woŋlɔ ahan ta ne lɔnu fia ɖa ame ɖe lɔnu le le afi ɖe be eyi ile ƒo na ŋutsu fia ɖa be le teƒo le teƒo mele teƒo eye mi kɔ yi biblia me tsɛ ɖe biblia na mi nya be ŋutsu ya nye ta na ƒe ta na ƒe tsase ku miatɔ gbɔtsɔ woɖu yi ɖe ŋutsu nye ta na ƒe Ta ele be lɔnu la ni bu atua ni atua ni lɔe. Sigbe. Ole me se la. Sigbe. Ya le Biblia me ke. Yes. Ɔme ɖo lɔnu de ke be ni je ta. Na ŋutsu.
Na ŋutsu. Aw. Nyɔnu tɔ ni submit. Ni submit na. Bɔbɔ ɖo kuye.
Na ŋutsu. Ŋutsu alɔe.
Yes.
tani ɔba le nye dze ɔba le nye dze gbe le kpando mle alo se le ya me be wo be lɔnu fia be yaya yi ɖokui si le yi mele yi ŋutsu fia to la mele fia mele di ya ɖu fia la ele be dua me tɔwo la ni wo yam dua no no xɔnu ɖokui we ebe kpɔ da kɔ masamasɔ kɔ ba wo bo du me ni mi kɔe ɖe nyawa pe me tsɛ la

Ta Biblia baa ame gbãtɔ aɖu, ame evelia aɖu, ame etɔ̃lia aɖu. Eyae nye Biblia ba ku tsɔkɔsi, tsɔkɔsi ɖuvɔ la, eh, dzeha tukui ɖu, tukui ɖu azi ka ɖo ɖe ŋtsɔ. Mm. Etsi mi ɖo ŋtsɔ la me magakɔ anyi kɔ akɔ yi eblu mo. Ata be ame ɖe tɔ va. Ame ɖe tɔ va. Eh.
Ta ebia be kɔnda nyɔnufia. Mm. Wɔmɔ tɔ Eh, ŋutsu fia ƒe zikpui ŋkɔ ɖo. Aao, ake ŋutsu fia ŋu ɖoe ɖo. Ŋutsu fia ŋu ɖoe ɖo.
Eh. Abe ale ke wo le dranti abe lokosio ya ne ɖe. Eh. Lokosio ya na ko. Ya do mele be ɖe.
Ŋutsu fia. Le tsane. Mm. Enye me so lokosi si kpɔ. Okay. Ta fa tete ku ŋtsɔe. Nya no Fransi. Mm. Nya no Fransi.

eh, gbogbo brɛ ɖui sɛ la gbogbo brɛ wa yɔ ne mm. eta tukatɔ ba ɖo lɔ nu fia fifie ɖe aƒeme woƒe aƒeme lɔ nu tsɛ la gbogbo brɛ wa yɔ ne wɔme yɔ ne be amegango siwo. ok ok ok ok eme le kɔkɔ. tana mle anyi do mle ka le kɔ ndatɔ anyi do mle ato ka mɛ la n'o bia se mɔku yɔ ana

Ankɔ Alo- kale ŋu.
Eye wa ŋkɔ kume ŋɔ ble dze ɖa ke Ok. ɛ
a ŋkɔ ale fɛn ta ke me ŋba kɔ ŋba yɔ gbe. Ok. Ya nye ya wa ya nye o yɔ na kpando lɔ nfia gan. Nɔ fia gan.
Etso san bubu me. Mm. Me tso ɛ ɛ fiaɖuƒe ya me wa ke Ke- ya tsira me le be lɔnu ke lɔnu fia ɖe ame mi atɔ ƒoƒu dukɔa wo nu. Wole ata mese ɖa. ŋu bu nyɔnua do ɖe ŋu.
Ta ya mi na nye dona me nye be me ya necessary be amea ni nye efia la wa ƒe me me a ƒe kɔ do lɔnu fia gɔme zikpui me le ŋu okay zikpui me le ŋu me le ŋu ta lɔnu ke mi a to mu a ƒo ƒo lɔnu wo ƒo nu ƒu lɔnu ke a to a ƒo a do bli ku lɔnu wa do me kpɔe Ŋtsɔ kɔ si le Xexlẽnu fia ɖu exa dɔ wɔ gbe la, ya ŋtɔ a le wli do tsɔ agble nu va blɔ dzi. Lɔnu wo be a tsɔ kɔ si do lo, eyi tsɔ kɔ si le ablɔ la dzi lo. Lɔnu wo be to do ɖe ŋu a wɔ xa dɔ le gbɔ dii kpɔ akpã. Ta efi le vefia be abe ale yi ke dukɔ ɖewo le gblɔ alo wo le wɔ be Tsitsina edze be nyɔnua na mitso fiaɖula ƒe aƒe me mm. hafi ko akɔ ɖu ɖo hafi ko akɔ ɖo nyɔnu fia ɖe efia mele teƒe o. mele eh, menɔ se kple kpa do mm. egɔme zikpui ɖe zikpui dzi woɖo ame ɖoa zikpui dzi ya woɖoa ame ɖoa ame ɖoa mm. zikpui kana yɛ lɔn fiasi aƒɔ aɖo ame ɖe dzi be eya ni ba nye Oh, okay. eh, eh, zikpui yɛ- zikpui yɛyɔtɔ ye Mm. ata le ŋufia ɖe woɖo nɛ tsɛ ɖe emenɔ adɔ dzi o Eme kɔ.
etsa le ŋufia ɖe ke menɔ adɔ dzi o egbe si le mɛ ya nu ba le wo ba le nu ŋufia ta bia me ɖo mele mele mɛ se o Mm. Nyɔnufia me nɔa dɔ dzi gɔme zikpui dzi ɖe zikpui yibɔ ya sɔdzɔ nɔa dɔ dzi. Dzɔ wole titiawe ekɔ nuwo wɔ na wo di ke kan dere. Zikpui yibɔ me la mia so nɔa fi wa nɔ se adɔ dzi. Ta nu mi wɔ le kpando ɖe le kpando tɔtɔ wo le. Ewo nɔ lɔnu wo fo nu ebɔ wo do lɔnu wo do lu ɖe wo sa wo nɔ do pɔ do lɔnu di ko wo zu wo fo nu nɔ la. Lɔnsa lɔnu la buwo. Eh, mi le sese be,
ehm, nyɔnu fia la la, ede, nyɔnu, nyɔnu fia de do kuɛ le efia gão, nye gadja fia gão. Leke wo, leke akpa mi le? Because le woƒe nya gbɔgblɔ me la, bia be, eyi wo me do zikui na nyɔnu fia nyenye o ta la, nyɔnua la ɖoɖoa ne kpa ɖe ŋutsua ŋu. Mm. Yefia be nu ya ɖe mele tɔtɔtɔ he va míaƒe kɔnu ŋu. Ɛ ele nye mese nye mese ya mi le gajafiawo ekɔ ne da ɖe ya me mekpɔe. Mm. Mekpɔ be seke lɔnu via ɖe tu mi tu nye ha bo opinion nye be lɔnu via mele ɖe via ɖu fia. Ne le ready be yeaɖu fia. Aɔ, egɔme nye be ame mi ame mi eku aƒo ɖu dze ɖe kadafia ŋu wonɔ. Ok, ame yi eɖu nyɔnu fia gbã hafi ame yi. Yes, kadafia ŋu wonɔ. Ok.
Enye me tsi kaƒe woɖo ame tsi le fia ɖu fia wota gbɔa, asɔe kɔsi. Me nu nya aƒo ɖui. Mele nunya hafi woyɔa be nuka? Woɖu efia le Gaza. Oh, ok, ebia be nyɔnu fia. Ŋutsu fia mele agba aƒo ɖui. Ah, ŋutsu fia la gbɔn.
Yes, mele agba aƒo ɖui. Ok. Eye wolɔnu fia la enye ɛɛ wɔn kɔ yi ma Gaza ƒe fia kɔ ma yɔna ame si aku sika nɔ wonɔ tso aku sika hin le nuyate la womama

gadza lɔ ŋutsu fia
mekpɔe lɔ ŋu fia mi yi nɔ asɔ ekɔ si nya e lɔ ŋu fia afi eya ku afi wo va ɖo doboli wo vie mekpɔ pete ankɔ kala gadza fia tɔ
gadza fia tu kɔdzo gã gadza fia wo ya be kɔdzo gã tɔgbi kɔdzo gã kɔdzo gã eh, ta via be wonyɔ wonyɔ ŋu nye ɖu fia. Mm.
Ọmọ nyina be kɔdo gan si o. Le ko ya ne.
A ete me be tsa ne. Eh. Efia yin kɔ me nɔ.
Ta via be nyɔnu fia ye edu edu fia le gadja ba yi ne kali o. Eh. Eto ankɔ bubu. Ankɔ bubu nɔ si.
Kake me ame tsina ame de. Eh.

Ya ame yi le ɖuɖu fiɛ ɖe ankɔ ka tɔ le. Nye me nye ankɔ kala kɔ nɛ o. Ok. Ankɔ kɔ nɛ pia pia ke ɖe nu mi le ya me ko nye be ɖe. Mm. O da yɔ be kɔdzo o. O ka yɔ. O ya be kɔ ke ɖe ame si ŋu le ɖo. Ama yo ya wa yo. Emie nya tu o. Mia tu. Ela bena zikui. Zikui me le si o. Ame mi nye gadza fia ɖe ya e control gadza. Even. Ni koro kɔ nye mi dɔ abe dutɔ ya le nye dziɖuɖuwo se nu la, efia nye he na dua. Mm, ta di koro kɔ enye dutɔ la ele eh, fia te. Eh.
Ya ta no tsɔ alɛ le dume ɖe. Mm. Ame kɔ alɛ kɔ kɔ na di koro. Me kɔ alɛ wa kɔ.
Alɛ wa kɔ. Akɔ. Wo de.
Kɔnua. Eh, efia wo kɔ na. Efia kɔ na.
Egɔme ya efua kɔ edukɔa ya ya efua kɔ dua ya. ta biklo ɛɛ bikloɖuƒe li woka wokɔ nane ya nye ta. Ta. Eya ta woyɔ agbotaɖua. Agbotaɖua.
Ehan amewo yɔa le woƒe du me be agbotaɖua ya enye ta na gake akɔ ya ne va dua me mi mieƒu akɔ nɛ wa ya nye fia. Mm. Togbɔ be biklo nye dutɔ tse mekpe wu. Efia. Efia la. le nyaƒu to ali si nu ɔsɛ me la eme le kɔkɔ ta lɔnu fia ɖu ƒe ɖeke mele si nya me kɔ be ele ɖokui asi le ɖokui asi be ya lɔnu fia ye pi gbele a mele si lɔnu nya mi ya la kpando tɔ me xɔe kɔ de o ɖokɔ me ma e kpando mi le ɖeka le mele mi le ɔbɔwo le eta da mele bibi o ma kɔ afɔ afɔ kɔ ƒo ɖe dzi o mi le ŋutsu fia ya wɔ Kristo ale mele nyo ak evite la da kɔ lɔnu fia ate kɔ kpe menya se o. Yɔ nu ye le jɔjɔ ge be ni mi nya ni eh nyɔnu fia nya ye le gadja fie mm. no mo ba kpɔ ta ne o la. Ela nye nu yi ke adje gɔme na dukɔ susuewe. Meka be dukɔ le ke ma o.

Le gabi ɖeka. Gabi ɖeka wo yes.
fia.
Ya lɔnu fia mi wobe to ɖo wobe to le. Wobe te fia la te wo le.
Wobe te fia ɖeka mu le ɖo ŋutsu fia ɖeka la. Ŋusẽ ɖeka le wobe te.
Wobe te wobe ŋusẽ ɖeka gɔme.
Ŋusẽ gabi lɔnu fia ko ŋusẽ ɖeka la nɔ asi ya ko le asi o. Hmm. Wole mese la. Okay. De ŋutsu fia ɖeka ŋu.
Enye gabi fia. Gabi fia ŋu ya lɔnu fia lɔnu fia atɔ le nɔnɔ. Hmm. Menye ŋutsu fia atɔ yo.

Emele gɔgɔ. Gake fifia la be eŋua le keke la, ya va le trɔ be be fi aƒe ke me ŋutsu fia tso la, be kɔlɔn fia mele teƒe se ko le kpando tsa. Lɔnu ke kple atɔ mobilize lɔnuwe, mm. ate lɔnuwo ƒoƒu. Even ena nye dui tsa be amedzro ke ato bu lɔnu fia. Okay.
No ba dze gbua me si ko kɔ

wòle me se ɖa ee ame tsi ekɔ wa dango ƒe mm. ee ame tsi ekɔ tsoro ʋu tsi kɔ ƒe mm. ee ɖo nu akɔ ɖo kɔ tɔ agbɛ ŋtsi me mm. ame tsi tsɔ ɖo tsi ame tsi tsɔ kɔ do agba pété o dress lɔn vi pété wakɔ ada agbɛ ŋtsi eɖo kple mo le me ee dzonu ƒuƒuwo wokɔ wokɔ dress nɛ menye bibi aba ɖeka tɔ yio. lɔnu tsitsiwo tso esãlawo pete me woƒe adrɛsi nɛ. Sinyɛ ke tsã ŋutsu fia tsɛ la ɖo yi la, wometo be fia ke peke mo le fia ɖule dzi lɔ ko no drɛsi o. Egɔme medo nyuie ɖo la, enye ŋukpee na edua me. ta yɔa o ame yi si kemi na ki me kese we ɔba to be ewa be ame tsɛ nya nyɔ be kwa be o ɛ ɛ ɔtɔ kpɔm ti ne ko na mia o tsɔ ko kente de le yi si do ti ko o kɔ be o kɔ be ame ti kɔ be o kpɔ la bo kala la je o ke si ne o tsɔ le me o kɔ dress fia la ka o ma kɔ nu du afi ke gbede gbede be ye abɔ yo mm. o le mese la o ma kɔ nu du afi ke abɔ ti fia gba yi eyi tɔ gba eyi aha o breke ma vi o wo ŋutɔ akɔ la nya ɖo kuro me be abɔ ti le de o le mese la efi nɔvi o tɛ ma nya ba abɔ ti gbɔ ba xɔ yɛ le o. yesɔ kuli be le bibla gblɔ be ni nuɖusi nanu la nya mi ka nya. yes o le mese la yakɔ wa fia. Wole me se ake enye dzidzɔ na eh, ame mi woɖo xɔ be ye ya fi ite yi xɔ ye nukɔ wɔ efia ele me be yi tse enya dzidzɔ ne le me yes yes efia do yi nufia zan nɔ mi ta ɖe
Nya ti dom le la nye la me le ado be wole gbe mele teƒe ake le teƒe. Hmm. Nyatawo wɔme kɔ wɔbe fiatɔ yi. Hmm. Ne ata me do be amsa to bu anu be. Efiatɔ yi. Ame ke nya me dzro ba dzewe. Kile dɔ wɔ ni ŋusẽ le si. Kɔkɔ do afiatɔ. Nye amedzro.
Amedzro.
Polisi mi wokɔ nɛ be fia tɔ yi. Ta eya le dɔ gba ƒle eɖo nu we afɔkpawo kɔ nɔ fia la dzra ɖo be ye nye eyi. Ta ne fia do la wokpɔ fia la. Yes. Ne mi nya fia be etso ƒo kura akpɔ be abu be ega. Yes egɔme fia ame mi la amedzro ayi. Ee. Ose le wo. Sponsor. Yes.
Be ega nɔ kpɔ ga le dua me de ekɔ ga wɔ nu de. fiaƒea me ta wo ga tiaƒea me dusu mi ta wo ka me dzro kɔ ɖoa efia ake ne ame ɖeke me li o la wo to ŋkɔ e dume vi alo sa me bi kɔ ɖo ne ko ɖo afia tɔ kɔ ɖo afia tɔ ame ma dzi be gani nɔ si ya la sɔ efia wo magba do caretaker efia wo de de nɔ nɔ dzi kpɔla la ya nye ya
le wo nu la zɛ wo me afɔ kpa wo ɖo wa gba fi la do pete wole mese la mm. ya ta ne ewò fiatɔa, òƒle avɔ ɖe yi gbe nukpɔe le ŋuwò be wògbe ne wòkɔ na fia le afia me agbaa? Mhm. Ɔse ɖe me ɖa. Mm. Ta avɔa la edze nye avɔ yia. Avɔ yia ɖo ƒli kɔ va de zikpui egɔme. Be avɔ tsi le la yi kɔ ake nu wògbe nu wokpɔ be wògbe gbetɔ wògbe kɔ ɖe foto lo amewo kpɔe le ŋuwò be nu dze fia ma hã gbaa. gake no megbe kɔ ɖe foto ese wole dɔ wole gɛ mm. alo gba ɖo eɖo aku eɖo ya bɔ kpi ta hã gake no kpɔ ɖo awo ɖi ɖe ŋu mm. eɖo ali ɖe ŋu la fia maka gba ya idze si ɖe le ŋu be ɖo efia ti le evia tɔa fia kuku mm. wole adɔe wa wɛna mm. ya wo wɛna ya wo ɖɔe kɔ ɖe foto foto ɛ le ɖokuɖo si le da hafi ya mo kpɔ fotoa kɔ ɖe xɔ me ya oku vɔ meɖu fia kɔ ya kukua kɔ na fia fia ma ɖɔ ela xɔe kɔ da ɖe ma ɖɔ yɔ
eme kɔ ta lɔnu fia ɖe ŋutsu fia ŋu ɖo nɛ ɖoa Wòle mese ɖa. Ne metɔ wa ŋkɔ tse, eya ŋutsu fia ŋu woɖoe ɖo. Eya enye fia le dua dzi ɖu. Ta nu sia nu kple dua me la, ele ya te. Mm. Fi mi nya le nyɔnu fia ŋu mi. Akpe. Mm.
Akpe. Ta eh, nyɔnu fia ɖe eh, wobe ŋutsu ŋutsu fia ŋu, woɖoa ne ɖoa. Mm. Ta nyɔnu fia la, Mele eɖokui si o, elabena womeɖo zikpui nɛ o. Nusɔsrɔ̃ ya míva xɔ ŋdia? Ale be edzi yia tsɛ ɖe.
Mabu abe ɖeka kɔ ŋu na mi. Wobu abe ɖe le ƒeme be ɖe alã bɔ megba emlɛ o. Alã bɔ. Alã bɔ megba mlɛ o. Megba mlɛ o.
Alã ta ya ye gblea mɛ.

no meka de mɔ ne me dɔ ne kpɔ le nu jere no tina lɔn fia me nu be meka meka wɔ ntasi hmm. ni bo ŋutsu fia
eme ko da ko ko enda le fi mi le bi kro li ake fia ekpe du adi hmm. joanti bi kro li hmm. ake fia ekpe du adi eme ko Numiɔ jɔ le Gaza. Diklo be yi nye amegã. Efia be yi nye amegã. Ele Gaza masɔ tɔtɔ. Agudzi diklo le yake fia ekpe dua dzi.
Bame diklo le ake fia ekpe dua dzi. Kpando diklo gã le kpando ake dagagbekpe dua dzi. Yeah.
Tsɔkuta yɔ wa nɔ gadagbɔ me ko. Ame ci wa kɔ ɖo fia ko be yi ja yi le ɖokui si yi kpe wu fia. E ɖo kpe ɖa le du ta sɔ be le yɔ jɔ le fimi ɔja. Ame ka ba tɔtɔ kpando. Mo me ka ba tɔtɔ kpando no na kpando de. E vi e ci ki mi atɔ bi kpɔ le wɔwɔ de. Ni kɔ wo jire ri ka do ke bi. Kɔ wo ke mi kɔ kɔ ba le me de. Bi kro e kpe wu fia. Ta mabia wo, ta elie nua le dzɔdzɔ ɖe? Efia la ta gblɔ be ne ɖo as ne woɖo asi eƒe nyɔnu fia. Ela to wɛ efia la tia ame tsi wa to ga do nyɔa ka be asi nyɔ. Ŋutsu gba asi ɖe. Eye wa wa ɖi le zia dzi. Ni okɔ efo mutɔ me kpam le ko ate ma dze nɔ fia gba nɔ si o. Ela kɔ mrɔ nɔ ati. Ole mese ɖa. Egɔme ŋutsu gba asi ye. Na si wòwɔn ɖe menyo la wòatɔ agbe ne le yenya ƒe tradition ta efia la wa si eye ne wònɔ nu wɔ tsi tre ɖe fia la ŋu fia kpɔ be ya gbe mele se bele gbɔ wɔ ele agbe. Ya ma ga bia lo. Mm. Ele ata nɔ me be efia dume fia mm. be dume me tsitsi wòe ɖui ɖi. Eh. Ele ata nɔ me tsɛ si gbe be dume dume me tsitsi ma wòke waka do nyɔnu fia si ke be Woma dui kpa ɖe ɛ ɛ kpa ɖe. Emi ŋu wole ɖoɖo.
Emi ŋu wole ɖoɖo. Ele ata dzɔe be woaɖo ya aɖo nyɔnu fia. Nyɔnu fia ɖeka tabu na wa. Mm. Nyɔnu fia ɖeka tabu na dukɔa. Na egeɖa dukɔ kɔ Saul katabu be elea. Okay.
Ŋutsua ya kata. Yɔ ŋutsua katabu na dukɔa. Yɛ nua dɔdzi ya ɖe ya dɔdzi kadzi wa katabu. aka dua watabu etam be can ɖe miaƒo fifia ƒe lɔnu fia woba le numi ƒo wɔ mm. be lɔnu fia dɔ dzi egbe la katabu na fia tse ɖui mele teƒe can. fi na osrɔnu ma le. menya fi ne kpando lɔnu we ee ŋutsu pete ɖe elɔtɔ ti me do le zi geɖe be etsɔ le gavi ketsakui yɔwoe gake etsɔ mle kele ku ya wɔ ka ɖo. Karo, eh, kan do history de eh me ma blo etsi ba sugbɔ ʋu tiɛ hmm. etsi ba sugbɔ ʋu alã tiɛ gɔme tiɛ la wo kui ƒodo eh, oh. alã me ka ma to ka bibi le ƒu tiɛ mo ya wɔ le tro ta le mi dza gbagba be mi de mi ku le tiɛ ŋu le tiɛ mi gbɔgbɔ to. Ɛɛ, wo gbɔ to. Akpe. Elɔmɛ, ne wo lɛn koɖe kpa do ŋu ifiɛ la yi. Nya pete asi ɖeka mi di etsa kɔnu ɖeka mi wa. Mm. Ake ne wo ɖo dzoa ŋtsi, eƒo di ame asi dzi kɔnu we, wo to ŋuna kɔɛ ŋda. Kɔnda. Ne wo ɖo dzoa ŋtsi eke tse fla ɖo mɛtɔ ɔtɔ ɔtɔ eto ƒo le e ba mɛtɔ aŋu. Ba mɛ to vo sɔ ba.
So ba aŋu.
Vɔ dzoa ŋtsi gbɔ ɖeka ke la eme. Wo le mɛ se la. Mm. Na ame ɖe tso yi du ɖe mɛ.

Ne nyigba le asi ŋutsu ɖe va dzi etɔ aka nyigba kpe ɖe lɔlɔ̃a ŋu na ŋutsua. Nye John ɛ eh, onye kpando yes kɔnu yes
o kana nyigba na anyigba kɔ kpe ɖe lɔlɔ̃a ŋu kɔ na ŋutsu ke va dzi vie be ni kɔ kpɔ ni wɔ dɔ ɖe to ele du geɖe me

ya adevu ya o kan gba kpe ɖe bia la ŋu na ŋutsua okay. o ya ba amedɔ amedɔ o le mese la mele mele mese le sakpu devie me hmm. ya nya ŋgba tso le sile sile mu ya ya ɔtɔ ɖe ame ɖe ka wa di asi le ya ɔtɔ gbɔ ɖe ya nye mɔli nɔ wo nɔa hmm. ya ɔtɔ ka kase ku ŋgba la kɔ kpe ya ya tɔ wo agba mi tɔ wo gbɔ ɖe ɖuɖu o le mese la o le mese la.

anyigba le asiwò gã aɖe mm. eya do le ƒua me yi bidzi ɖe afi bubu ƒe anyigba mi ka ɖe ɖe ɛɛ ɔfa yɔbi alo tagbo yɔbi wo tsɛ ɖe mm. anyigba mi wòle eto wa ɖu wo wa ɖu fi gbɛ ɔma ka va ɛɛ eti ŋutsuvi wa ɖu wa ŋutsuvi wa do bɛ mɛ aŋlɔ fi o ibi yɛ wona anyigba lɔnu wa tsɛ. Ta eviawo aɖu le fi mi. Ake viawo anya nyuie ɖe be yewo mamawo nu ɖu, yewo mamawo ka anyigba kple wo ɖuɖu. Hmm. Wole be ta nu ta ŋutsua di asi eve. Hein? Mhm. Ŋutsua ne di asi eve yi. Nyɔnu evelia viawo meɖu nɛ o. Ok.
Ne ŋutsua di asi eve la, eh. nyɔnu evelia la. Wo viawo meɖu nɛ o.
Wole me se la egɔme ne wa wa bia me mi wo ta gbɔ ka anyigba wa bia yewo. Mhm. Afi yɔ wo lɔn afi wa nɔ wa wa ɖui ok ta le asi dzidzi me le vi dzidzi le nyako tradition me le kpando ati tsira mi me le la me le do ba me ka do me le be ato ka me ni challenge ok ayi do me le mhm. ata me me ya do ko me yua da se po yes de ya un yes be ni yo aya mi obo abia se ba ti do po na ka tu la mhm. no do chakui gbe eh mm -hmm. Ɖevi mi, mm. ne wobia sɔ anyigba mi ɖu la, ɖase ƒe wole. Ɖe emi lɔlɔ anyigba wo la, woatsɛ wa debu anyigba ye. Mm. Ya nye dɔba gblɔ aŋɔ bete le gabi. Ok.
Wole mese ɖa. Ya wo ba de srɔ̃ le adevu ƒe aƒe me. Elɔnu tso woɖe lɔnu anyikɔ mm. nye ɛɛ afala kɔkɔ. Afala kɔkɔ. Lɔnu eve adevu dzi. Mm-hmm. Edzi bi kpa ke lɔ eke be nya wa anyikɔ edzi bi kpa amewo dzi. Ake yɔ ɖeka be ta pa ɛɛ

Míbia Adam le amewo yɔ ɖe nya ŋu. Ne wobia ame dzese, ne wobia ame dzese, ato ka me le ɖe? Wonya be nye ɖe aseƒo wo hi. Ta dɔ ba gblɔ ŋu hele gavi gbe. Adebu yi gbae. Mm. Wole mese la. Ta ɖo kɛ kpe ɖe lɔnu. Wo ka kpe nɔnɔ nu geɖewo me ake ma yɔ ya na mi le fi yo. Okay, eme le kɔkɔ.
Ɔse eme la.
Ah, ta ata nɔnu ɖe ke ɖe. Eh, asi ya fasi dzi la. Sine ko wo nɔ mi ta me apo nu wo ba tɔtrɔ. Ni a tsere gaja va. Ni mi le ya me ɖe. Ma de ku la tɔgbe lo ko. Pele wa mo ti ti wo no to ya ya ti mi ya ti ku mi akojo wo di yo. yea nye mía tɔ. Eke me jɔlu wo sa me kpɔ a ntɔ adze eh lɔnu fia le si le eh le wo fia ɖoƒe me. Lɔnu fia la me kpe wi o. Ta no te vi le bia wɔ ere. Me ya ko jo wa yo da yu eche me nu mi wɔ le. Me wɔ ne le ye ye ye bu je je mo. Ni stop me ko jo wa no ya sa ko yo ano ko jo di o. Wonye asi akɔ anɔ ko wanɔ rekɔd ɖe afi ɖe ko.
Ɖe edzi be nuŋlɔ agbalẽ ne.
Magba yɔe ala yɔe kle gɔme yɔe kle wosɛ. Mi se be mi se be wokɔ nya ba tɔgbi loko pe akɔnu. Ɛɛ wope ɛɛ nyɔnufia la gadza nyɔnufia meva. Mɔko katabu na loko logbe mi la mi loko si mɔko katabu ne.

Dagbea be nyɔnu fia ɖe sia ɖe wo wo ɖo ɖe kpã doa eva ka atabu na tɔgbi lo kɔa. Ah ŋutsu fia be ka atabu ne. Ŋutsu fia be ka atabu. Le le gbɔdo me.
Gbɔdo me. Eh. Ya mi me le gbɔgblɔ be ɖe. Obo kpe nyɔnu fia la. Eya be no kpe ɖe fia be ɖe atabu mi o ka atabu atu.
Atabu nyo kana gadza fiae. Na e olɔ ŋu fia gãe le gbɔdo mɛ. Efia be efia be gadza fia nyɔ ŋu. Eye. Eka atabu na e dza e. Dza menafi miɛ. Dzanti nɔ ŋu fia gã. Eye.
Ta efia be nudze mi sɛnɛ ŋgɔ efia be no ɖo nyɔ ŋu fia le kpando. Gbɔdo mɛ.
Kpando gbɔdo mɛ. Wo kplɔe kɔ vena gbɔdo mɛ ŋu fia gã. Gã ka atabu. Ne o tu ɖe aha gbɔ le mo mo ɖe ta la eba ka atabu na ta menɔ teƒe.

mi asi aku akɔ nɔ to etotɔ enu ti wɔ nyɔnɔ le sele ya me wa do be kpa do tɔ tɛ ya ko enya koko yi ba me de be ya ile ayi tu aƒe me ne ka le yi tu te le aƒe mo simple ya ti le kse ko ile yi tu pe enya ya tu be sa ke mele tu kokolo te o o la aƒe me o la aƒe me o mele tu tu me ya ah. fa gba jo ah. e mele koko ok nyatɔ akpe yo akpe o de nu gɔme gele na mi akpe gaka Yo. Ee. Mawu nyi ɖe. Yo ta ya na me sala ko va be ya ko do me le. Ee. Ne ame de kpɔ kpɔ to tso le ŋu de. Ma do be yo la ka tso ka. Ee. Ne kpɔ kpɔ to tso le ŋu de. Tso le ŋu de. No va. Va wa.
Ni. Ne ke ato va gbe ma va no kpɔ mi. Ni mi abete mi pe. Pe. Ni mi do e do. Mi do e do. Ni kando de.
Kando de. Ame ti ma ame ti ma do to le fi. Ma no na ya abete ma pe mi wo e ko. ne mi mi wɔ ne agbalẽ kle ni nyui na mi a mi document ti ke me ne dzidzime yio gba re wanya be tan do la nya fe nya ti ko ta gada la nfia ba to na ti ko do ya document le nya se ade wo ma to na ti le ko do e me le koko me le koko mm. a pe ga ka yo a pe ga